Are you also ready for Uncle Eddie? All the way from Migori. Put your hands together for Nyathi Nyakach Hitmaker, Uncle Eddie. Uh, karibu sana. Inade sana. Inade.
Antie.
Angoma ni nene nyathi nyakach. Wan gi nyanya kach moro ka iluongo ni Jidi. Nyi Nyakach, oh, nyi Nyakach in the house. Nyi Nyakach in the house. Nyakach in the house. Wow. Makoro uru. Ang'o ma nineno kuom ma? Nyi Nyakach. Kite mora. Kite mori. Aha. Uncle Eddie and Ngawa, maybe jogi ongei. They just came across you on TikTok, on YouTube, and that's why we also invite you on the show so that ngama ok ong'eyo kata gima nyalo ng'eyo about Uncle Eddie, they also know so that they can support in one way or the other. Okay, first of all, erokamano kuom invitation. Fans bende asanteni sana kuom biro. Nyinga iluonga ni Edwin Ochieng, an ja Migori.
I love your song. I just sona katega. Kore music kati iluonga ni Anko Eddie. An ema chwako nyathi nyakach maliche. Chwakeane akapela, chwakeane akapela. Maonge, maonge. Elungi nende anie. Elungi nende anie mama. Nyathi nyakach iluonge banjo mama. Amiera na mama Bibi daki kete tugo toto Hey, sama ne thumni owuok sana sana there were a lot of criticism ni ikopo dwond Prince Inda. En adier koso miriambo?
Okay, ka Anko Eddie ema nitie koro an abuwuoyo about Anko Eddie. Yeah, koro penjo mipenja na onge gi dwokone. Ma en Anko Eddie. Aha. Ma sauti mar Anko Edi. Aha. Yes, koro Donge uwinjo ka en duonde, donge uwinjo ka en duonde adier? Ower kendo, nwane gi nyathi nyakach kendo.
Jahera mungi nande anie. Jahera mungi nande anie mama.
Wow. Anko Edi. Yes sir.
Ijakanye baba.
Dong mano mare. Okay. Jadi wacho ni mano duonde. Wow. Kata wakili oyie ni mano duonde. Otaka Jackson nitiere. Otaka ma duonde. Oh, approve. Bas. Uh -huh. Uh, otaka uh, uh, ya Nyasaye wuora. Ankedi.
Eh. Gine uh, ijakanye ne ng'ama samoro ok ong'eyo. Okay, Ankedi.
En ja Katega. Ka? Katega. Katega ni Suna Migori. Aha. Migori yeah. County in the house. So Migori in the house. All right. Wow. So kanye kama intiere koso gi sani to in iwuotho kigocho across the country koso in based kanye sani? Ne ng'ama okay. samoro nyalo dwari. Base mara pod yudore Migori town. Kibiro Migori Town nitiere hotel moro iluongo ni Gili. Kanye mabese. Ng'enyne biro dak kanyo unless kiyudo ka onge mana pango show oko. Yeah. Wow, so ne uh, promoters and everybody magombo mondo mi Uncle Eddie o perform in the events, maybe wedding, inaweza kuwa ni birthday, it can be any function, inyalo invite Uncle Eddie but he is based in Migori. Uncle Eddie, ingeni kanigolo nyathi nyakach tiyudo ka ka ng'ato odhi e YouTube to yudo ka nyathi nyaka cha kende mantiere. Thumbe moko wayudo tich adi kata what's your plan in terms of uh, more songs, albums?
Okay. Ne wapango kelo bombshell. Aha. But kaluwore gi achiel ariyo adek nok nyalre nwa release mana thum adi. Thum achiel.
Achiel lakini nwatimogi severally. Yeah. Kanyo chiluonga ka nakoni ni otimore maber nikech okorore gi time mabo yuda Nairobi. Aha. Gima ne kela Nairobi maduong' kane pok simi luonga ne en biro loso thumbe mana weyo studio. Mm. Koro gik gik thumbe mabeyo nitiere studio. Yeah. And uh, mana gima natimo chakre nyoro kawuono. Yeah. To gi tarik aboro chieng' mana biro. Yeah.
Eh, koro ang'e ni by dwe mar adek ka a Waangusha gik mang'eny seriously mamit. Wow. Jadi Marito ako eri wapi makofi yake? Thank you so much. Wow. And we wish you all the best for Monagi show. Chieng' ma wabiro biro Migori County. Donge Uncle Eddie ber kochako biro kendo? Kakoro wayude dala, si ndio? Of course, we'll be in Migori County in September.